Passion Java Panganayi by Birth muporofita wedu wenhema akawanikidzwa achirova mumwe murume kuSim2 kuManyowa mukadzi wake Namvatsika Tsika akadeedzera kuti aiwa muchato ngauchipere handichakudi bear in mind guys this is a disclaimer this is a disclaimer eh, hatisati ta 100 percent asi nyaya iri kubva kuna Queen Tatelicious homwe nyika Queen Tatelicious hongu inyika munovaziva most of the time havapotsi ndo vari kudeedzera kuti pashi njava panganai muprofita wedu wenhema akawanikidzwa aine mumwe murume achitomurova kumanyowa kusimu2 nemukadzi wake mukadzi wakabva adeedzera kuti muchato ngaupere chii chakadaro chinenge ngozi indiri kufunga kuti pamwe uri murume chaiche izvo uri ngochani so ndozvataurwa naqueen tatelicious e eh, homwe yenyika guys haipotse queen tatelicious most of the time asi isusu sezim se celebrity tv tinongokudzai zvisina kupokana kuti inogona kunge iri nhema pachinjava anenge achida kuita inonzi coming back because hatichamuzive muprofita wedu muprofita wedu kuti uzive kuti achiri mupenyu kana kuti akafa you will never know chinhu chatingakudzei ndechekuti e kurova vanhu kumanyuva ndivo stayara rake manje iroro because handaitomborowa dj towers kumanyowa zvizvavo zvikazazofamba zvakanaka vakapesana saka anogona kunge panga naye akabhadhara quinta delicious kana kuti asina kubhadhara asi munongoziva mega ndo zvinotambika muzimbabwe takambotaura nezvenyaya yacho kuti sekalasi chitsotsi ichi chokuti anzi arwara aadmitwa kuchipatara mangwana akumuka chirelease takataura nezvayo nyaya yacho mukaenda munonoiona irimo muline up e, masingers emuzimbabwe ndozvaanoita even maprofita vedu vaprofita vedu venhema vakaita sapanganai ndozvaanoita uye akangwarisira padivi kauyu panganai munomuziva mega kuti akamboita mbiri yake kutiitira mbiri dzenhema achibira vanhu mari kunze kwenyika uko achigarisa vanhu pamawheelchair saka nhl semunhu atisingazivi kuti aripwo kana kuti hapo izvo anofanira kuti akuita kunge munhu akafa saka izvozvo azvifariri anoda kurira kapanga naye saka manje haasi kurira nekuti ari kunyanya kuita zvinhu zvechechi zvechechi hazvivhurwi vana vana basa nazvo saka enhu ezvi anogona kunge iri comeback yake munomuziva anotaura nhema dzega dzega ndiye akambokudza kuti gore regonzo ngei sei uchiramba saka muchaita sei anobuda achitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana but mukaenda kumasocial media ake kumaplatform ake munotongoona vanhu havasi kuvhura asi kana kauya akuda kuita zvake zvekutukana nevanhu muchaona kuti vanhu vachi vanenge vachivhura sei saka anogona kunge muprofita wedu aurayiwa nenzara nzara yamurova kuti vhu akabva afunga kuti no zvechechi rikanditumbosiya kana kuti ndimbounza kamwe kai kadhirama seikaka aka kari kubuda kari kutenderera kekunzi panganai aita sei akawanikidzwa nemumwe murume achimurova kusim t kumanyowa isusu hatisati ta 100 percent but tichange tichidzifambira nyaya dzacho tichati titodzinyatsodzi tarisisa kuti nyaya yacho iri kubva kupi chienda kupi but already zvataurwa naquinta tedishas eh, hatizvipikise zvisina kupokana because most of the time nyaya dzacho 100 percent sure like our videos kuti aende kure thank you so much